Heddiw 'ma, Munchmallows! Croeso i artisaniaeth.com. Heddiw ma'n dyn ni'n mynd i neud rhywbeth. Dwi wedi bod eisiau bod yn neud SDP'n golew wan. Reverse engineering, store bought product. So heddiw ma'n dyn ni'n drio ail greu Tunnux, tea cakes. So, dwi wedi gwneud y maths ar hein, sadly enough, trwy gymharu yr level o fat a protein a blawd a pethau fel la. So, i ddechrau fo, y biscuits, just cymysgedd o flawd a blawd wholemeal di hwn. Dyn ni wedyn yn mynd i ychwanegu menyn hydawdd di cael ei selio ar faint o saturated i unsaturated fats yna yn y, yn y tea cakes. Cymysgu hynna fe gilydd a tywech nhw'r bwrdd. So be nes i fyma oedd jyst rolio nhw allan o fflats. Mi newch chi sylwi bod nhw'n reit rhydd, ond dim ots am hynna i fod yn onest. Nath nhw dal ar ysbryd gilydd, torri nhw gyd allan a roi nhw ar uh, baking trim a fyma. Fe wna nhw i ffwrn 180 gradd o an am tua 10 munud. Nes i drio 12 munud a nes i deimlo fel bod o bach yn rhy hir de. Yna flas bach rhy brown yn nhw. Nesa, dyn ni yn mynd i taclo yr er marshmallow. So, o beth ni'n gallu weld, o na ddim gelatin yn byd yn yr uh, marshmallows. Felly, just Italian meringue ydy yr er, uh, marshmallows ma. A am esboniad llawn o retalyn o ran ewch ar y wefan, ond am wan, dwi jyst yn toddi'r siwgr a dŵr efo gilydd, roi hwnna ar y pan, gresu fo fyny, tam neu wedi cyrraedd 115 gradd Celsius, 120 gradd Celsius, rhywbeth fel A wrth gwrs, dyn ni wedyn yn ychwanegu siwgr taw yma wedyn i'n gwynwy sydd wedi cael ei chwipio fyny yma efo bach o asid a'r tarig a fanila. Wnaeth mae gymysgedd yn glosi neis, dyn ni wedi orffan. Be nes i neu oedd llenwi mold bach silicon. Y syniad oedd beth oedd o'n dal i siap yn bach gwell. So, lenwi si nhw fyny efo y fluff ma, a wedyn mewn i freezer efo nhw wedyn. Fatha insurance, neu nes i sio gweddill a just llwio fo ar trio moldio fo mor dda ni medru. Hei, na ffod allan y gorau, so os da chi yn stuck, dwi yn awgrymu llwyth. So, na chi, mae'r mal fluff di wneud. So, dwi beth di bod yn un da iawn am tempro siocled, ond na i gedda chi trwy y logic fi anyway. So, gynta ti gymryd y siocled a ti'n tofi fo i 45 grad Celsius, neu cygwarad o'r bob un crisial yn y siocled. Ti eisiau wedyn oeri'r siocled na lawr i 32 grad Celsius, pwynt lle mae'r crisialau cynta yn dechrau ffurfio trwy ychwanegu siocled Cled, dyn ni wedi torri'n fan i fewn iddo fo. Trwy ychwanegu'r crisialau yma, mae'r crisialau yn tyfu o'r hada yna. Sy'n probably yn anghywir, a dyna pam nath o'n gweithio. Ond, logic fi oedd, os o'n i'n cadw siocled mewn bath dŵr ar 32 gradd Celsius, ta hwnna'n wedyn just yn dal y siocled ar yr tymheredd cywir, asa'r Chocolate, dwi'n cael digon o amser i ffurfio'r phase 6 crystals. A nes i just gadael am yna dyn am tua 10 munud neu rhywbeth. Uh, ysgwyd y botol bob un hyn i ni siŵr bod yr uh, chocolate i symud o gwmpas digon. Ti'n rhaid nes i di moldio yr marshmallows. Por y chocolate y ben fo, Felly, dwi'n meddwl ta'r er gwers dyn ni'n gael o'r TKX ma ydi paid a planio pethau gormod. Yeah. Os dyn ni'n sbyn nhw'n iawn, dyn ni weld mae'r rei crwn, y rei nes i uh, siopio fo llwy, ydy rei sy'n edrach y gorau. Felly, gwers un, peidiwch o planio yr moldio gormod, jyst diolch yn eich llwy. Gwers dau, yr un oedd wedi cael ei ddal mewn waterbath, yn edrych yn oce, okay, ond mae o dal dipyn bach yn greini a ddim cweit efo'r sglein o'n eisiau. Lle bod yr hyn yn gallu niwcio yn y microwave. Yn edrych yn gret, yn edrych gret, mae dal mwy o shine rhwng hwnna na'r lleill. Mae o mwy o thebyg wedi bod yn eista ar y bynnag tymheredd. Di angen i greu grisela yn hirach na fysa fo. Fel arall, un beth i fod yn ddiolchgar am ydy bod yr uh, amser mathemategol nes i dreulio ar y broblem yma ddim wedi cael ei wastio. Oedd y bisgyd ei hun, y peth Sa neb yn gweld, yn actually great, oedd o yn blasu fatha biscuits tea cake, oedd o'n crumbly, oedd o efo'r naws wholemeal na ti'n cael o'n yno, yn union beth yn eisiau. One out of three not bad de. Os ydych chi eisiau'r stori llawn, ewch chi at dysaniaeth.com. So, na chi de, tan tro nesa, gethyn dwi efo artesaniaeth.com, wrth gwrs. Diolch am watchad a welwch chi tro nesa.